Ansa na nnipa reba asaase so no, na aliens bi wɔ universe no mu dada. Planet bi a wɔfrɛ no Somaris mu no, Mills ne ne yere Alia rehwɛ wɔn ba Naveen a ɔredi agorɔ wɔ beach ano. Na ɔka kyerɛɛ ne yere no sɛ wanya two years contract bi wɔ adwuma mu, efisɛ ɔpɛ sika de asa ne ba Naveen yareɛ. Mills san ka kyerɛɛ Naveen dɛ wia ɔbɛsi de ne nsa abɔ hwerɛma. Hanso Mills yɛ pilot wɔ spaceship bi mu a ɛkɔntɛɛni grill bi a wɔwɔ cryogenic sleep mu. Da bi, meteorites ahodoɔ bi hyɛɛ aseɛ sɛ ɛrehete ship no ma ship no sɛeeɛ, enti ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛyere ne ho alande ship no wɔ wɔ the nearest planet kwan biara so. Ship no mu breakii into two parts, na wei rekɔ so no, na Mills redwendwene n'abusua ne ne babaa Nevin ho. Minute bi akyi, Mills ani so tetee no, na onyaa alert sɛ ɔwɔ unknown location. Ɔde ne astronaut suit no hyɛe na ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛhwehwɛ damages a ɛkaa ship no. Mills firi spaceship no mu na ohuu sɛ abɔdeɛ foforɔ a wɔn ho nhu wɔ around hɔ. Ɔsan huu ne crews a na wɔwɔ Ship no mu a wɔawuwu na ɛyɛɛ no ya paa. Mills sɛndee SOS mɛsɛgye sɛ hwɛ sɛ ɔbɛnya mmoa ɛfiri sɛ na ɔnni anidasoɔ biara. Ɔyɛɛ sɛ ɔbɛku ne ho, nanso na ne ba no memories no wɔ n'akyirim nti ɛno ma no gyaeɛ. Ankyɛ biara na ne kɔmputa no dictatee sɛ biribi wɔ around hɔ. Mills yɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛhwehwɛ ade koro na ohu sɛ ne passenger a yɛfrɛ no Koa da so te ase. Ɔfaa no sɛ ɔde no rekɔ spaceship no mu na bere a ɔrekɔ no ohuu sɛ aboa bi a ɔso paa nan adrɔ wɔ fam hɔ. Ɛno ma no bɛdaa adi sɛ baabi a ɔwɔ seesei no yɛ asaase so 65 min years ago nanso seesei no dinosaurs na agye so afa. Wɔkɔduu spaceship no mu na Mills kɔɔ so dwinnwen ne babaa Naveen ho. Adeɛ kyee no, Mills yɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛkɔ akɔpɛ mmoa de abɛseevi girl no. Mills kɔɔ abɔnten na ɔkɔhunuu sɛ nnompa akɛseɛ bi da land no so a ɛkyerɛ sɛ dinosaurs no huu ho paa. Wanhu na ɔkɔtuaa hot geyser bi so na ɛblasteeɛ a na ɔnhu bi da. Ɔhuu sɛ biribi reshine wɔ mountain no so na ɔscanee huu sɛ ɛyɛ the other half of the ship no. Ɔredwen deɛ ɔbɛyɛ no, dinosaur ketewa bi bɛto hyɛɛ no so, na ɔne no peree so ma afei deɛ ɔtumi kum no. Ɔtee noise bi, na ɔyɛɛ sɛ ɔrekɔhwɛ ade korɔ no, ɔhuu sɛ girl no adwane afiri ship no mu. Ɔtuu mmirika dii n'akyi kɔpem sɛ wɔn mmienu kɔtotɔɔ amena bi mu. Wɔmaa wɔn ti so na wɔhuu sɛ dinosaur bi awu da hɔ. Kwansi, na nnua no ahyɛ aseɛ rewoso, na wɔhuu sɛ biribi kɛseɛ bi reba wɔn so. Mills wɔ koa mu na ɔde no kɔɔ space ship no mu. Wɔn kɔɔ ship no mu na ɔtrae sɛ ɔbɛ explain situations no akyerɛ no no, nanso na wɔn nka the same language nti na girl no nte aseɛ. Ɔyɛɛ illustrations bi de kyerɛɛ no sɛ ɔnya aboterɛ, na ɔtwaa ntorɔ kyerɛɛ no sɛ ne family no wɔ the other half of the space ship no mu. Koa kɔhuu Nevin recordings no na ɛbɛdaa adi sɛ first year ne papa tuu kwan no. Ne yareɛ no mu yɛɛ den ma yɛde no kɔɔ hospital na ne bo fui sɛ ne papa nni ne nkyɛn. Mills huu sɛ Koa rehwɛ video no, na ɔbɛdumm video no na ɔka kyerɛɛ no sɛ wɔmfiri ha nkɔ. Akwantuo no hyɛɛ aseɛ. Mills boaa Koa wɔ akwantuo no mu ma wɔbɛyɛɛ close kakra. Koa ani haa akwantuo no na ɔfaa berries bi wɔ fam to bɔɔ Mills. Mills scanee berries no na ɔhuu sɛ ɛyɛ poisonous nti ɔka kyerɛɛ koa sɛ mma ɔmmfa bi. Wɔtee sɛ dede bi wɔ hɔ na wɔhuu sɛ dinosaur bi aka amena bi mu. Koa yɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛboa no nanso Mills yɛɛ sɛ ɔrestɔpe no because na ɛyɛ hu nanso koa antie nti ɔkɔboaa koa ma wɔsavee aboa no ntɛm. Aboa no firii hɔ a ɔrekɔ no mmoa a wɔso senee no no bɛkum no. Mills sɔɔ koa mu de no siei sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔrenhu, nanso ɔhunuu deɛ ɛrekɔ so biara no, ɔhyɛɛ aseɛ suiɛ. Dinosaurs no kɔeɛ no, wɔtoo wɔn akwantuo no so, na wɔkɔduruu nsutene bi ho. Koa hunuu flowers bi na Mills de hyɛɛ ne tirim maa no. Mills scanner no loosii signal, nti ɔyɛɛ sɛ ɔreforo dua de ascan. Aboa bi bɛsii ne nsa so. Ebuu no firi soro ma wɔtetɔe ma ne nsa bɛwɔɔ fam ma emu bui. Dinosaurs bi hyɛɛ aseɛ sɛ wɔrebɛn hɔ, na deɛ ɛbɛma wɔafiri hɔ ntɛm no, Mills ma kɔɔ tiaa ne nsa no so ma ɛyee straight, ɛnna ɔhyɛɛ aseɛ shutii mmoa no. Ɔka kyerɛɛ Kɔɔ sɛ ɔntu mmirika mfiri baabi a wɔwɔ no. na ɔfiri hɔ no, ɔsetee small bombs ma ɛkum half of the dinosaurs. Ko a ɛrepɛ ahobammɔ wɔ dua bi ase no, wɔhyɛɛ aseɛ sɛ wɔbɛto ahyɛ no so, nanso Mills pue hɔ na ɔkunkum wɔn nyinaa. Ko a hyɛɛ aseɛ suruu akwantuo no, na Mills de no tenaa ase bɔkɔɔ na ɔmaa no space kakra. Mills yɛɛ sɛ ɔde whistle no a ɔkyerɛɛ ne babaa Nevin no bɛcalme no down, N'akoa nso gyee no so wɔ ɔkwan a wɔn nso fa mmee fa so bɔ hwirema. Wɔtɔɔ wɔn akwantuo no so, na wɔkɔduu cave bi a wɔbɛ spend night no wom. Mills sɛtee sensors bi a ɛbɛ alert wɔn sɛ danger bi rebɛn hɔ a. Mills yɛɛ sɛ ɔreda no, ɔdwendwenee da no a ne yere no ka kyerɛɛ no sɛ ne babaa Naveen awu wɔ hospital hɔ no, na ɛma ɔsui. Ɔtoo n'ani hwɛɛ koa no, ɔhuu sɛ aboa bi awura n'anum, Enti wɔkumm no, na wɔmaa wɔfee deɛ ɛkɔɔ ne mu no nyinaa baeɛ. Sɛnsɛs no hyɛɛ aseɛ sɛ ɛredi dɛte biribi, na na ɛyɛ dinosaur kɛseɛ bi. Mills starte hyew tii no, na wɔne Koa dwane wuraa small hole bi a ɛwɔ cave no akyi. Wɔyɛɛ sɛ wɔrehwehwɛ kwan apue, nanso dinosaur ketewa bi dii wɔn akyi. Afei wɔhuu sɛ wɔapem, enti Mills huu ɛkwan ketewa bi wɔ mbotan mmienu bi ntam, Na ɔyɛe sɛ obetutu ama no ayɛ kɛseɛ, nanso na nko nti n'abam bui. Ko a ɛhuu sɛ Milcah gyaee no, ɔkaa sɛ ɔrenkɔ so ntra again na ɔkɔɔ so mentioned the word family. Mills bɔɔ mmɔden sɛ ɔbɛka akyerɛ no sɛ n'abusuafoɔ no wɔn nyinaa awuwu, nanso na ɔnte aseɛ. Mills de bɔmb bi buee kwan ketewa kakraa bi a koraa bɛtumi afa mu. Enti ɔmaa ko a ɛdii kan no maa no bombs no bi hyɛɛ ne ho de bɔɔ ne ho ban. Ko a ɛwe afa ɛkwan ketewa no mu na ɔhuu sɛ ɛkwan da akyire, enti Mills yɛɛ n'adwene sɛ ɔbɛdi n'akyi. Nanso ɛbu guu mu na ɔne ko a ɛluusii contact. Mills tee noise bi, enti ɔfaa ne tuo no san scanee na ɔhuu baabi a dinosaur no wɔ. Ɔhyɛɛ aseɛ sɛ ɔrehyuuti Na aboa no ataakee no ma no tuu ne ti firii ne nsam. Aboa no grabem Mills na ɔkaa ne nsa, nanso Mills ne no peree so kɔpem sɛ ne nsa kaa ne scanner no, na ɔsɛ tee sound bi de distractee aboa no ma no kɔfaa no tuu na afei ɔkuu no. Koa pue abɔnten, na ɔnam forest no mu no, ɔhuu dompe kɛseɛ bi a ɛbɛtumi ama ɔde ayɛ weapon, nti ɔde berries no bi kyekyeree ho na ɔde hyɛɛ ne bag mu. Mills apue firii cave no mu, na ɔhuu sɛ meteorite kɛseɛ bi wɔ wiem, enti ɔskanee na ɔhuu sɛ ɛbɛtumi abɛhɛte asase no so in a few hours, enti ɔyɛɛ sɛ ɔrekɔhwehwɛ Koa. Ɔtee sɛ Koa reteam, na na dinosaur bi na na ɛreba ne so, nti Koa dwane kɔhyɛɛ dua bi mu, na Mills nso tuu mmirika dii n'akyi, nanso ɔte hwee, na ɔkɔtɔɔ quicksand amena bi mu. Ɔtrae sɛ ɔrefrɛ Koa, na Koa tee Mills nka, nti ɔde akokoduru kɔfeesii dinosaurs no, na ɔtotow bɔmb no bɔɔ no maa no wui. Na afei ɔkɔɔ baabi a na quicksand no wɔ no, na ɔboaa Mills maa ofirii quicksand no mu. Wɔde anigye hagee, na Mills kyerɛkyerɛɛ ne mu sɛ meteorite bi rebɛhete planet no. Anadwo no, wɔtumi kɔduruu mountain no so, na wɔhuu the other half of the ship no. Mills de ne kɔmputa no kɔnfɛmee sɛ rescue vessels bi rebɛfa wɔn. Koa huu sɛ cryotanks no asɛe, na ne bo fuu Mills sɛ otwaa no ntoro efisɛ na n'abusuafoɔ no nyinaa awu. Koa sui, na Mills nso yii Nevin pikya na ɔkyerɛkyerɛɛ no mu sɛ ɔno nso adusi ne ba baa Nevin bere a ɔreyɛ adwuma no na ɔmma ebi nsi bio. Koa hagee Mills na ɔpaa ne kyɛw.

Mills ani so hyɛ aseɛ sɛ ɛretete no, na dinosaur kɛseɛ bi bɛataakee pod no. Dinosaur baako nso bɛkaa ho, na Mills yɛɛ sɛ ɔreyɛ ne tuo no. Dinosaurs no twaa ne ho hyiae, enti Koa kɔfaa Nevin tapes no, na ɔbɔɔ no scanner no so ma no createe hologram of Nevin wɔ ship no akyi. Wei distractee dinosaurs no ma ɔmo kɔ attackee hologram no first na wei maa males pue na wɔkuu dinosaur no. Ɔsan kuu baako no na a na ɔpɛ sɛ ɔ attack koa ne paws no. Dinosaurs baako san dii males akyi na ɔde no kɔfaa hot geysers no so maa hot blast of water no guu n'anim. Koa nso de ne weapon no a ɔperepereeɛ no bɛwɔɔ aboa no ani. ɛma ɔtɔ fam no ɔsan te tɔɔ hot geisha foforɔ so ɛma finally ɛku no. Mills ne Koa dwane kɔɔ pod no mu ansa na meteorite no rehete asase no so, na Pause no guidee wɔn ma wɔkɔɔ meeting point a na vessel no bɛtwɛn wɔn wɔ hɔ no. Mills kataa n'ani na ɔdwendwene ne babaa Naveen ho, na Koa kyekyee ne werɛ. Like and subscribe.